pazuva ranhasi tati timbonoona honorable sele vari kuda kukwikwidza chitungwiza pa2018 inoi timbonyatsonzwa kuti zvakamira sei nahonorable vambotitaurira mamiriro avari kufunga kuda kuzotigadzirira muna 2018 kana wahwina gaiti munhu waona kuri kumba kwavo chaiko ndiwo ka ndodzungura ndisingade madya moto yangu ndodzungura ndisingade timanani kwemini chisima journalist Oh, umunotaura ka. Unana rujamu wadi didi speed yakada dzungurora ndiride. Okay. Ya, ma journalist. Muna lebo. Eh, kuti sei kumba? Aiwa. Vari sei vana? Aiwa, vese. Vari sei ana baba? Aiwa. Kuti sei kwabviwa? Aiwa. Maswera nguwa iyi, madyei, mamborara here? Mambopinda mutoilet here? Mambomwa mvura here? Mambofara nevamwe here? Mambofonera vamwe here? Ende uye zvimude kwandiri sa MP sa honorable. Ah yes yes yes. Honorable. Eh. Tati timbo kutaudza iwo mashoko madiki diki mungo chinzo sezvo tiri kuziva kuti ndimi mumirira chitungiza 2018 nei. Saka tenda kuzoti sekumirira kwamupita chitungiza 2018 nei mukawina muchada kuitirei vanhu venyu. Yeah, uh, let me say uh, this and that as a MP, uh, eh, as a honorable. do you write those kumanyora here papa eh, write those kuti mp from eh, wechitungwiza eh, as mp wechitungwiza imi muri rati ndikuitirei ona label semhuri yenyu yechitungwiza hmm. tiri kuti honai maroads edu ah, mapothol awandisa mumaroads handizoti imi munoonawo sei mune chitupa

ndiwe nyoro mwana wacho kwete eh saka siya nevana vangu eh, eh taitotaura nyaya yemaroads imi muda kuti mundivhotere pagore na 2018 mina zondivhotera nyemaroads muda kuitirwa chii chii chamuda kumaroads honorable eh. maroads edu atsakatika zvisingaiti eh. mapoto awandisa mota murodhi atichafamba zvakanaka saka taiti akawanawo rodhi dzikagadzirwa akafushirwawo mota dzowana kufamba zvakanaka ndo zvataichemera izvozvo o oh, mapoto awandisa saka muda kuti mp wabate bate vagadzisi aiwa panyaya mapoto oyi mimi une mota here inini eh. kwete saka semuda kurwadziwa nemapoto evanhu masiya akadaro Marokesheni munogara munongofamba netsoka, mapoto hatigadzire nokuti hamuna kana mota, munofamba netsoka. Fambai nemapoto uyayo, chazozviona kana matengawo mota. Chimwe chii andingakubatsirei? mvura hatina mvura kuchitungwiza haisi kubuda mumatepi tanzwa nekushaya mvura ona vanochitungwiza muri mabharanzi mdalati hakuna mvura kuchitungwiza hungu hakuna iri kunaya yapera iyo yacho iri kunaya yayo tore mabhaketi muchingidzire muda mvura yakawanda sei ikapera iyoyo vanivhotera ndozounza mvura manje eh. honorable eh. eh, tiri kuitira futi kuti magetsi kuchitumbiso ari kuenda enda mumalokesheni mazhinji magetsi ari kuenda enda ndizvo kuti mungatiitiro sei panhau yemagetsi kuti asapoti achingoenda enda o oh, magetsi ari kuenda kuchitumbiso magetsi kana achienda kuchitumbiso ko ngaaende stereki imo muchitenga magetsi edhora Dora 50 unotya kutomaona kupi? Ngaende unobaidza makendi majaira imi vanhu kurokesheni mutazobaidza makendi Bona rebo. kwasiyana kune kwedu kumadheodheo kwandogara kuno Ya, asi- asi ndomirira chitungizi asi ndiri kuno wangu madheodheo kuitira zvemagiweda kwemagezi handichifariri Bona rebo. Eh. Mira ikuenda. Alright, muri kuti zvekuti kuenda hamuzvifarira. Imimi munogara kuno kumadheodheo. Isusu mhuri yenyu tiri kuchitungwiza. saka dambudziko ratinenge tichiona kuchitungudza imi muchigara kuno kumadhedho munozoriona here dai magarawo kuchitungudza kwatiri muchiona zviri kuitika mapothol muchiaona kuenda kwemvura muchikuona kuenda kwemagetsi muchikuona tiri muraini mumwe chete ezvino eh, vana wazhinji kuchikoro chaiko havasi kuenda vakazara mumaraini kuchitungudza zvekuti dai ma muchigara ikoko maikwanisa kuona zvese zviri kuitika saka chamunozoda kunyanya kuti muitire vanhu venyu vafare kuti tinyanye kuti zvishuwa baba vedu takavavhotera ndeizvizvi zvino kana imimi muchiti hamunhengirina ikoko munozozviona sei ani makapedza vhotera 2013 wongu ndivhotere izvi zvimoona kuti vana vese vasiri kuenda kuchikoro vanoenda kuchikoro vanoenda asi ivo vacho pane zvinogona here ungowesa mari zvinhu zvimwe zvivana zvisingaenda kuchikoro haiwa tinongotorawo zvivana zviri nani zvinoenda kuchikoro eh, iye mapoto uyo idont wari sota ikoko munoona ega munongoisawo munongovharavharawo eh, and futi ndezvimwe zvandakakuitai kuchungiza handichitungiza rodi ndakakubvisira mapurisa hamusina mapurisa murodiwo hongu mapurisa muroad amusisini eh hapo ndakakubvisira mapurisa muroad paroad chitungwiza yayo asi wakangondivhotera chete ndikunza masitikiti muroad imo eh, tonza masitikiti masitikiti achiitei muroad naye ona chino chino sitikiti chi road i road kokit mwana eh saka ndova nomirira masitikiti ndova nomirira chitungwiza iko ndivhoterei hazvese ndokuitirai ndibvoterei haa don't worry ona rep Eh. ona ini smart yamakarowa iyi Eh. muchitaura kuti imimi hamusi kana kuda kutiona kuti zvichadai zvichadai eh, tino- tinonzwawo sei kana ndimo imimi kana makuda zvichemo zvenyu ndobasa rewhatsapp kana musina whatsapp munondifonera chi kune whatsapp kune facebook kune instagram kune youtube totaura ipapo Honorable, honaika isusu vamwe tinogona kunge tisina nhamba dzenyu tisina chii kuti tizoti kwamuri zvinenge zvisingaite saka tee chida kuti chii tikatiwo imi sekukuonai kwatete havasi vese vanokwanisa kukuonai vachitaura nemi vachikupa zvichemo zvichemo zvinounganidzwa saizvezvi toudzwa tozouya tochema kwamuri tichitaura oh, nemi buda fo number zero nyora iwe shamwari nyora 0773 0774 0771 0772 dzawandisa ndedzenyu ndedzenyu here namba idzi hadzisi dzamp dzinogara dzakawandisa nekuti anofonera vanhu vakawandisa mukandivhotera ndinoita nge say week new ndotenga bhutsu kana hundreds ndinatowo say week new chimunivhotera une bhutsu dzandotenga hakuna hwani yandasara naye iyi ndo hwani yese iyi sangori ndokubatsira nichi ndivhoterei honorable tingakuvhotere kuti mutenge bhutsu dzenyu imimi muzi honorable Chida dombo timborowa self. Atitomborwa in self. Tomborwa in self. Momborwa na honorable ka self. Eh. Amone manje. Eh. Munoona kiza futi wangu kuti ndo zvikuita honorable. Ndichauya iko kuba weekend. Nei, honorable. Womitaura somo zvii. Ndo zvati.